Ar ôl ni creu lle o'r crydd, oedd y ddau cymeryd mae Cwilsyn a Metso. Ac o'r rhan fi'n meddwl, wel, bys ni medru dweud lot o straeon trwy'r ddau cymeriad yma. Ond o'n i jyst yn teimlo bod yna rhywbeth ar goll, oedd gen i ni rwy'n yn adrodd, oedd gen i ni rwy'n yn canu cyneuon, Ond beth amdan yr ochr arall o'r gelf, sef dawns? A felly, yn graddol, o'n i'n meddwl, dew na, mae yna stori arall yn yma. Braf iawn cael chwarae yr un cymeriad mwy nag unwaith sy'n cael cyfle i archwilio chydig bach mwy a cos mae gymaint o hwyl llynedd. Ond na deimlad tro yma pan nathon ni ddechrau ymarfer bod y cymeriadau yna yn barod a gallu adeiladu mwy yn nhw. Gobeithio geith nhw weld datblygiad Cwilsyn am eto a wrth gwrs Balera rwan sydd wedi ymuno â ni. Helo! Balera. Oh. Helo, Balera, cwyl sy'n... O'n i ddim wedi gweld sioe llynedd ond o'n i wedi clywed amdano fe. Nes i ddod mewn lenni a fi fel balera, fi'n gweud straeon trwy ddawnsio. Ges i hwyl yn ffitio fewn i'r byd. Um, oedd e jyst fel bod fel plentyn eto, gallu chwarae gwmpas lle a gallu neud be fi eisiau neud, sef dawnsio tro amser, so oedd e'n lyflu.

y tro nath o'n Nadolig. So ni'n dilyn Seren, uh, merch fach sydd yn chwilio am ei chwiorydd a i iar hi Chwci Chwc sydd wedi cael ei dwy'n gan y trol mawr. Oeddi mae Seren yn mynd ar antur, mae'n cyfarfod anifeiliaid ar y ffordd, uh, mae'n cyfarfod llwynog, gwdi hw a yslimod, sy'n rhoi cliwiau iddi sut i gael gwared o'r trol. Mae'n bwysig iawn pan dyn ni'n edrych ar y straeon bod straeon Ond dan y cymeriadau ddim i gyd amdan yr hogia rili. Fel arfer mae'r hogan bob tro'n o hyd i'r un sy'n cael ei achub, ond tro ma ni'n meddwl na gan ni roed hwn ar ei phen. Pam lai bod yr hogan sy'n mynd i fod yr un sy'n mynd i wneud yr achub? Yr hogan sydd yn dewr, yr hogan ydy'r arwr. Fel a wraig i mi, fe a hwyr a sgwir. Yr oedd bag a ar ben fy hun, gwyliau'n reithi a flin. Oedd y plant di mwynhau dwi'n meddwl, oedden nhw gyd yn gweiddi ac yn canu yn y lle iawn ac yn chwerthin yn y lle iawn a mae'n braf gweld plant yn mwynhau fel yna. Na, fi wedi leicio fo achos mae fo ffynnu. Rydw i wedi meddwl roedd o'n rili hwyl a roedd o'n dipyn bach yn ffynnu hefyd. Fi wedi leicio fo lot. Oedd yr ymateb gan y gynulleidfa wedi bod yn arbennig o dda. Um, Ti'n gwybod yn syth pan nhw'n dechrau giglo a chwerthin o'r cychwyn a maen nhw'n dechrau eisiau cyfrannu at y stori. Maen nhw, pan ti'n gofyn nhw gofio rhywbeth, maen nhw'n cofio. Os ti eisiau nhw canu, maen nhw'n canu. A ar y moment yna, ti'n dechrau ymlacio a ti'n just mynd, oce, okay, gret, werin, mae bob dim yn gweithio, da ni'n oce okay, yma.

mwya sefydledig yng Nghymru. Mae'n gyfle i ni fel staff yn Pontio gael y cyfle na i gyd-weithio a fod yn greadigol. Rydym yn fraint i ni. Ochr ni yn Theatr Clwyd, yn amlwg mae gen i'n diddordeb mawr i cynyddu'r gwaith Cymraeg da ni'n neud, i cael gweithio fo Pontio a fo'r sgiliau'r staff fyma a, a'r holl adnoddau sgyn nhw yma hefyd. Mae'n ei synwyr bod y ddau theatr yma fyny yn y gogledd yn gweithio hefo'i gilydd. Mae'n bwysig o ran y iaith, ond mae'n bwysig hefyd fath o'r ddau theatr, y prif theatr wir yn y gogledd, gael y siawns i roed yn sgiliau ni gyd at ein gilydd a creu rhywbeth fel hyn, mae wedi bod yn fraint.